mitambo vudiwe mitambo ena ena mitambo no en mitambo eh yare apadu uneno kijana mdogo aneno kodongo kacha ma serious masani koro ng'a mosechako engineering koro kopo ni ineno ka sound ler gimoro moro ler ng'e ni papati mano papati yako ndani Alright, ng'ama osedonjo kanyo no endo gimikoni ni gimikwayi kachacha endo ni inyalo timo en um, subscribe to this YouTube channel if you've not then uh, ensure that you turn on your notification bell so that anytime we are live you can get to be notified the person that is bringing for you the show i'm called mc omari nash as usual you can as well call me omari chenoje monembele wanchini moneno mbele mwayoko or omari dhako yie miyo chuore uh, a lot to bed gi mamit today tuko na otuom polo otuom polo ing'eni nitie nitie nitie nitie kaka kiwinjo ka ng'ato wuoyo ting'e ng'ama wacho ing'eni nitiere otuom polo to gi otuom otuom polo koro makelo en otuom polo waremba kene wawinjre maber Yo kanyero nye jo pesa pesa nega sana utuom polo usenega kake pesa right. Um, share this live if you've uh, you've um, you've turned on. If you're watching, uh, share this live. Oh, nyakura mogi kakoro wae kizungu mono ndek na aduoge dhulu maber kabisa koni ni eti ma endi chenro mabiro nwa ngeso ka ngeso chakre saa ariyo wakelo jothumbewa wakelo uh, uh, artist magwa wakelo ng'ata ng'ata mi uh, madwa ni obed promoted nikech wan promotion no e gima nonyuolone. Kawuono wan gi jago miluongo ni Otuom Polo. Otuom Polo, this is an artist. Artist kata entertainer onyalo timo gimoro moro, onyalo bedo jawer, onyalo bedo ng'ama fuolo to ji nyiero, onyalo bedo yani tek ne dhano mor. En kata wach mane ni atu mari lonjri duk, Otuom Polo wuoth duk, onyalo wuotho. Koro ing'ama osedonjo kanyono endo, bed koda wawinjane Otuom polo minwa ela nedo ka papa ti paro na kache cho ningo na wange no mari mari jogo poko poko subscribe maber dhi kache cha endo e youtube mar papa ti official subscribe ne uh, abedo hosted gi jeff wenyatanga jo kisumu jok moloro na simu sawa but ando pod an kisumu koro kiloro na simu no problem no problem but liko kisumu wabed kache cha endo wawinjane

right, right, right. Wachako duogo wan ka endo ma noma koro tuom polo mwenyewe jamo pongo kamera buk kamera mara te hey, yawa mm. jamo pongo kamera buk mana kake wacho na nigi gi pesa pesa iloso te yudo ga eh mm.
utuom polo karibu sana eh, chendu marwa mar super sato and uh, saturday as usual wagene. Koro mokwongo adwa ni kaw thuolo ni endi mos jopiny.
Okay, amoso johera mag Otuom Polo kaachiel kod johera mag Ajawa the world te ni okwe uru.
Josiki to kik kaw mos. Josika bwana Josika onego kaw mos moloyo johera magwa. Eh. eh gine magimiyo wadhi mbele. Okay.
Eh. Gini chakore uh, Johera maga wacho ni eh, to josigu we sigu koro we mabor be kik winj wachgi. Okay. Sigo ko we.
Nyako Ramogi, karibu sana ng'ama osedonjo e chenro ni endi. Kawuono wan gi Otuom Polo mwenyewe ma endi en jathum wadwa winjane ni to ogo thumbe mage. Samoro en jabenga, samoro jaromba, samoro oja gospel to pok wang'eyo. Wadwa ng'eyo koya kuom Otuom Polo. Otuom Polo, uh, kwachako kode nyingi iluongo ni ng'a koro nyingi ma nyingi we nyingi mutuom polo but koro nyingi ma nyingi mm.
bas mondo mi ing'e ni pesa 1000 euro na mm. en nying miyudo kobiro ni bang' oro na 1k mm. en eh, Kevin Otieno Koth Kevin Otieno Koth mm. but mm. kioro ten bob to mane dhi mayudo tuom polo
Okay. Eh, nyinga ma kioro 1K tiyudo. Tiyudi go.
Kevin Otieno Okoth Ademba. Bwana ng'a dichuo bedo gi nyinga ng'wen.
Use ng'awe. Ah, nyocho ng'awe ma chon.
Mano bang' ma Raila osekawo telo ni. Weche Raila gi kawo telo werigo nyingo osemedi.
Otombolo. Yeah. Koro i dala dhi kaje. Okay, an Jakabondo Kadongo. Mhm. Mm mm.
Jakabondo Kadongo, jakor gi Freddy Jakomala kabisa. Mano broma ndani. Mano broma ni yor kabisa. Eh, ndani ya nyumba.
Eh, mm. ma in ino wad gi Fred. Koro wanya wacho ni ing'amo wad gi Fred. Ang'amo wad gi Fred e dala. Eh. Yes. Okay.
Nyakwara moge. Ma endi owad gi Fred. To wadwa ping'eyo ni to wad gi Fred ni. En bo timo tij Fred. Kusento en bon sa Fred nikech opong' marach. Koro babu. Yes.
Uh, debed ni in bon sa Fred kusini go thum ka Fred.

Mm. Onjina matin bwana, onjina kapela moro matin. Kapela moro matin. Eh, onj onj onj onj kata gi dhogi matin. Ne bwa yude.
Eh, ng'iye ne ka.
Dong ing'e sida wa ka yo mari. Okay.
Onj onj onj onjino matin bwana. Mm.
mm. Wana jo piny owinja neno ni to. Mm. Ka ka wuoyi. Mm. Mm.
Go.
Yes. Ket ket ne gie kori kanyo mondo giyud. Abenda wuoyi nyako we.
Abenda wuoyi nyako we tugo koda. Wera wera gi winyi. Dhano we timo wiya. Eti?
Abenda dhano we timo wiya.
Oh Belinda.

Ah. papatiana timi nari makamera ituonane bwana miya kamera matenda ai ai chore machiegni ka chore machiegni kama chore machiegni kama adwa miel chore machiegni kama alungu bere nyaro wendi

Omera agene ng'ato nya pare to omera ni meti urwako moguru ni rabon ma pesa. Ano pesa. An pesa metime kama. Otherwise uh, uh, mani luongo ni Otuom Polo mwenyewe. Mm. Eh yudo kako o, e yudo kako ower kanyo no endo ower wer manoma kabisa. Wer ma serious. Wer ma wer. Wer ma wer. Wer. nitie wer ogi wer mawer koro mano mano wer mawer
right isego thumbe adi mane youtube kacha thumbe mane youtube uh, gin abich thumbe abich mm. ma kisungu denjo ni five songs five songs that you sung and uploaded on youtube Yes.
Baba, miya stuchi matin kaka idonje thum. Kech thum ne koro ingeni kok poni ok ikonu wakona to kata an anyalo gombo kara kia histori kaka ji donje thum. Ni donje thum ni nang'o? Okay, thum ka nadonje, nadonje ka um, ati- Imer.
ka tin, ok kamer. Oh, aha. nadonje ka pod atin. Mm. Mana kaka ing'eyo histori na mar thum en o- obor lakini anyalo brief ma We quoted mondo mi wadhi mapiyo. Yes.
oh, ne an dala to basement ne gocho dalawa. Ouma basement. Ouma basement. Achiel achiel ni. Achiel pok omed moro. Mm -hmm. Eh. Mm -hmm. The late. The late, Wana, yeah. Kinge ma life to koro kang'eyo. Ah, ah no. Eh, the late. The late ne makata mbele. Mm. Awinjo. Mm -hmm. Koro the late ni endi kane gocho dala to nadhi alimo kanyo. Mm. To nikech ne miel donjo na saidi. Bwana na miel ma sweat ma tim pi te. Ma kadok dala to agonyo lewni te awito nyaka namba- Ngodho. nyaka namba one. Ngodho. Namba one cloth in your body. Eh. Aluoko da kendo achako aruako maniu. Kiny kachako adok to achako miel magi tim pi te. Koro ing'e ni bwana lepa ne ti mana nikech miel gi sweating. Mhm. Kaluwore gi body mane be Nyasaye omiya. Bwana ni kathel. Mm. Mm. Denda ma I- In born?
amwamora.
Momora bwana. In born? Bwana 93 bwana. Mani nyathi. Bwana an mitoto man. Mani nyathi mang'eny.
Mm. Kech an onyuola, an onyuola 72. Kata sama koro irwako guti ni pod yomba omera. En onyuola 72. Okay, mm. koro ka nadhi kanyo endi samoro na ka jogo tugo chieng' moro uma besemendo kona ne ne ja ongeng'o ne onge mana kaka jotugo josungre ne ne leaders. Mm. Oh, koro jongeng'o onge to omero yudo ka jarom mm. tafwenyo no miyo ongeng'o nyosa achiel ah. ma ing'e ni thum obiro e wi ouma thum mar airi na airi ni mm. ah, ongeng'o mana goye mano miyo thum no biro e wi ouma ma be koro wer awer airi na airi ma bende thum no bende obiro abira created kanyo gi mach ma biro tere e studio mogole apenji eh. dwoka chien matin eh. iwacho ni thum mouma basement ogol mar Irene. Irene aheri ni.
Irene aheri ombera na Irene mama. Kalando rito di ombera na Irene mama. No mana le moga pile pile kinyi gotieno. Umana le moga pile pile kinyi gotieno. Umar. Alamo Jehova wono sibo miya ngetna. Nget mane. Alamo Nyasaye wono sibo miya ngetna. Bago ne odo mera. Tokare Ruoth Nyasaye ma winjo. ok ni ok wede joga dongo miyo ninene obera aidini mama kalando riti odi obera aidini mama jadiyana
mana ring pang kori wacho ni ongeng'o ongeng'o nobere created kanyo mana samigo ongeng'o jotugo stukia ni to nyeni to jatela ngatimo Kare pok nogoye nyaga.
Mana kaka iwinjo ni thum gir juogi. Pok ne giwinjo jotugo te pok nowinjo koro opoko gino biro biro kanyo to koro kaka olose obrife no. Mm. Kiny ka wan e shed to koro medo ndike to be kaka ogol to Irene nogol mafani malich. Ok en thum moro mong'a- momany molosi ni kanyo. En thum mar e stage kanyo. Chieng' mana kwongo go ngenge man ira ma koro mo basement no era sa sa madhi. Kotema ka jawa jawa ng'eyo nikech ajaroho jaroho wiye ok nyawil gi gigo. Eh, Char! Koro koro style ema ne pod akia to mm. sani tinge na nyalo goye mada mm. obuolo. Check, check.
Eh. Check, check, check, check, check.
Mano, mano. Eh. eh. Koro kanye kama ne uma otemo kasa pile pile ni ma koro mm. uma ne wang'iyo koro anyise ne bwana ka in jathum to in ka Mm. To chal mana gima abi koro an gweng'u kocha, but kaka ing'eyo ni jothum samoro ka Man, man ndalogi Ouma o- Ouma nobiro base koso nong'eny ga koru. nobiro base to, to 2011 Mm. mm. nobiro base kadongo e bamoro ni smako Osmako.
eh, koro Mm. kanyo ne wadhiyega wadhiyega kanyo watemo matin matin Mm. koro an an atemo atema ni Ma Ouma Ouma koro noduogo bedo your personal friend. friend ma koro anyise ni obi dala ing'eyo ka jothum sama gia piny ma pod gi ginene no kata ka ng'ato go base kamoro Mm. nitie kaka gitesekaga but ok ginyal wacho Mm. Eh, koro ema kane anyise ni bwana bi kauru dala biro Mm. kauru dala kopo ni ka gibiro Mm. omi raboko rabuon gi rabolo bwan jothum dok kocha koyie Manyiso ni ni host ni host ga nyaka basement. Eh, eh. Sama, sama, sama nobes kadongo ni. Sama nobes kadongo ne ok ayie nodenyo. Yaani ok onyal nyisa but king'iye mm, oteseka oteseka mm. kaka sani koro ateseka ne eh, tiwacho ni ah, umari chieng' chami ahinya mokwongo rwak ogudu tasemanyo tiloso eh. tiloso tiyudo iloso tiyudo koro mm. kobiro to mana kamano koro odhi obedo osiepna sani gin gi japiano moro iluongo ni omos wuod ngere en muofu mm. ok onen to go piano Mm. Mos wuod ngere go ne go piano to konen but oh, Mos wuod ngere pod en alive. Mm. Mm. En kanye sani mos. Ok anyal ng'eyo joma otiyo godo sani. But Mm. diere no kane wawere. Mm. To achako aweyo wach mar Yawa kaka- ne nga nga nga manyalo yudo no mos wuod ngere manyna go uru. Manyna go uru. Okonwa ne ingeni nitie ng'ama nyalo bedo gi talent to ji kia kaka omos makori wacho ni ati go en, en muofu. ogo Ogo piano to muofune. Mm.

mano mondi osegoyo mm. koro to en muofu eh. koro talent en talent mm. mano gima datem jiwo godo joluowa mm. aso koro bedo ni ne wan gi basement kanyo yes. Bas, adhi pile pile koro ka basement nowuok an achaka wera gi weche mag eh, thum go an koro kadhi nikech nano ni pod atin jonyuolna bende ok dwar gini ni mondo asom koro asomo ma koro achaka dhi adonje kanisa wa mar rocha sayidi machaka bedo janabi maratari mm -hmm. Ma koro by the way nyinga ne ok en Otuom Polo, nyinga ne en Wuod Anabi mane mar lemo. Mm. Koro Otuom Polo ni Ma sama in e lemo ni bigole thumbe moko mapako jawar. nitie ariyo e YouTube kanyo. Mm. Eh, Achiel. ng'wono ni ng'wono Nyasaye to gi piny duto. Mm. Eh, lakini magod koro sani eh, ah, nyakore moge ka pod in kanyono endo hamero paro nene wan ka ende go tuom polo jago mono matek kabisa man man eh, en osiep basement mano omiyo juok ah, thum mar Irene aere obiro kachacha endo konoa kaka ne en osiep basement mano obedo kode obedo host for some time ka basement ne basement ndalogo eko wan kaende nyinge iluongo ni otuom polo yes. ma bende oseonjo nabi osebedo janabi for some time koro gima penje janabi mm. ang'o monogolie wach warruok ma koro duoge wangla ka nikech wangla ka to koro wang'awo papatige nene ka mok wadwa tugo okay. ang'o ogoli mane lamo kuma ichame sadaka to ji winje maber to ji dhi chamo ngima ang'o miduogo ne oangla ka okay okay ne an janabi mm. to aduogo e wangla ka koro bang' ka masegolo gospels ka mm. to koro ago kwan ne tich mana tiyo bende nodhi okethore nodhi okwal nodhi okwal kama natiyo ok an fundi mar simu mm. uh, ilos electronics electronics eh, radio ufas go mm. yeah. mm -hmm. koro ka nasetieko kosno koro Yeah. natime to Mm. nodhi okwala kwala masinde ka tererete ma koro kata ka ng'ato okelo wi moro kaka nya chako lose koro gine gwa romo gi customers maga Mm. koro anyiso ka adhi alora alora kanyo mondo ka gibiro to kik giyuda ok ni giyuda to ok nyal loso Mm. koro mano ne dhi chalo gima ketho nyinga Yeah. koro aparo nikech gika ne gin Koro gik koro mabeyo. nda- ndalo mine loso simbe ni Emi ni jalamo. Maratari.
Mm. Eh. Okay. Jalamo to naloso simbe. Mm. Adwa paro. Koro atemo kwayo ji kony kony kamano. Mm. Bwana ji bani mawach. Ang'o ji ok dwar ni ber ikoni bwana. Ijalemo bwana kor kuma gige gi kodhi e dum joro. Kor kuma gige gi kodhi e mondo idhi omi bitigo bwana we chandowa. Mm. Koro awacho wacha ni okay. Roho nitie gi time ne. Mm. But ok anyal kwayo Roho mondo oiny ng'ama okwala. Alima lima ni Nyasaye kiyie. Kama ne yor konyruok ng'ano to golego. E, to kako yor konyruok ne to tim kaka ihero nikech ing'e ni Nyasaye ok inyal force gi timo gimoro. Mm. To bende ok inyal kwayo Nyasaye mondo oneg ng'ato. Yeah. Nyasaye kwayo mondo okony ji. Mm -hmm. E, mano gwenyruok mane chanda kata kana lemo ni ng'ato nyisa ni lemne lemne chwora cha mondo riemb nyieka to ing'eni nyiekeno nokwong kelone ise ni mano dhi doloso odu kuchocho ma gik moko lemi ayeri koro gik machalo kamago mm. luwo gi dhano ratiro mare ma koro miyo samoro nyalo koso bedo siep ji mang'eny mm. nikech nitiere ngima moko ma ka ng'ato chuno to koro ok nyale koro natemo chuno ngima na lema lema naneno ka gini dhi keta e mayo jotuo mm. mm. nikech alemo to kadok dala to anana kamano mm. Koro bwana jawar cha ok be mana ng'ama oyieng' be ma koluonge to bet owinjo in gi power mar luonge. Koni bwana nikech an nikech an talented gi thum Ah, ada temo aneno thum cha. To na- na- re- ne an ga gwangla mang'eny mane ang'eyo kata thum moro nitie mane waloso gi basement to ne ok ogole nikech mondo otho kapok ogole nikech mondo koro noduog olima dalawa kucho tek nikech ne en gi kols ang'o dich mano ka koro osehit osehit koro natem manye jakomala dich bwana bwana par samoro mag sach go simu ing'e ang'eya joangla kosehit kawaida mm. eh. joangla kosehit mano mana joangla mosehit gi oting'i nyaka papatigini kuse hit kwase nyaka an gi wan giri gi danga yanyu danga eh. yanyu live mna eh, koro ange kutema en en gimo okay en gimo sebedo katimore ka kuom jangla ma mose dhi mbele oh yeah to ok wang'eyo ni wambe chunyno nyalo donjo no nikech mm. ng'eni ng'ama dhano ikia kata mm. ikia gima kiny yes mm. and then mm -hmm. koro kane wasigene go ous ous uh, basement Mm. koro kane be odhi to tho koro kaonda otho koro kotho koni ah rom ni adhi abudh abudh e lemo kuno to Mm. koro kaparo ni ok anyateseka na lemo Yeah. gini biro keta e mayo jotuo nalamo negi roho wacho ni miya kia diel mondo ka koro kia roho wacho ni gol pesa ng'eni ng'ama idhi konyo bong'e mano onego bed nooro ni fea iya ka bondo tidhi dhi lemo bondo mm. eh.
yeah. okay, are you getting me very clear eh.
i'm getting you very right and clear eh, wuok ka bondo tidhi dhi lemo bondo mm. distance no is very far ng'ani ok daoro ni fea ok ni rono osebiro iri mondo idhi konye ere kaka idhi dhi bondo to en mutu
Koro in short koro nakoni ok anyal teseka ni- ni- niwacho ni lemo ka ok mi gimoro. yes ah, lemo le, lemo miya en okanona mana mwandu ma e polo ka chieng' adho tadhi ayudo mwandu ma gik matimogo kanona mwandu na e polo Mm. Koro mar piny ka wuoru ma Mm. akoni bwana watem sake go angal nikech an an talent gi abedo talented e gino an gi talent no to ok anya weyo nindi Koro koni watem gi gini. Koro ka donjo thum ka be atemo atemo temo tura gi jothumbe jothumbe gi mondo mi kata ng'ato miya kata keyboard ne moro moti mano osechako chon to we adhi alos achago. Mm. Ong'ami onge, ng'ami onge marasa. Koro apenji niya. Koro akoni um, mm.
adhi anyiew keyboard na achak gini. Mm. Achak achak gini katugo katugo to ng'ato kona ni bwana dhi record thum iwer maber bwana. Mm. Dhi record thum. to nyako moro nitie iluongo ni lensa mm. nokona ni adafandi e studio idhi iwera aparo kaka dawero lensa dakoni mm. an talented adhi mawero lensa e studio moro iluongo ni master studio mm. Mm. koro lensa no nie youtube kanyo koro mane kaka nachaka winjo ka gija oh, lensa no support matin koso ah, no, no support koso no koso ng'e nitie jomoko mabe walo mm. mokoni ni ati were kisewere demo lal ma mang'eny mang'eny mm. but lensa no support amatin gi pes studio mm. koro nakone ni no need keche eh, an madwaro mondo aweri to yien koni akare chul na studio kona ni okay miya duration matin duration ne ok owuonda mm, koro mm. adhi a record koro nikech ne ok wawinjore no chula non gima koro noneno en ema notimo ne To koro Otum Polo uh, niweyo lamo kaluwore ni ngima uh, ngima ne tek to sadaka ne bet chuok uh, ma koro uh, donje jaweni endi ok aduoki aduoki chien matin omari nas kaluwore gi puonj mana kale kadonje dolo gi nabi ne ok oyiena mondo mi akaw pesa sadaka atigo dewara Mano puonj mano miya kanyo. Koro ne ok ayie atim mano nikech eh, dolo mano orwaka e nabi nopuonja ni ochalre gi kuong'. Pesa mar sadaka onego bed ni imiyo joma ochando kata deye moti. Mano message no dhi ne jolamo gi jodolo. Ha? Ma koro ni inya choko pesa otuom polo. Atero ne jadolo.
kata jadolo mawuotho godo to amiye koro en emong'e kuma otere kata ero nochamo nitie age mar jadolo ma kochamo kata pesa to onge gima tim but with this my age kachamo sadaka to ahinyora nera koro mane omiyo nagokwana koni a ah. at least adhi e gima ka fight for to kayude kata othin to en kamano Alright, nyo kora mogi kaki winyo no endo, ma endi luongo ne Otsuom Polo. Otsuom Polo, mano jo manyiri wacho. Jago ni endi, en jago mowar kabisa mong'eyo Mungu. Yes. Chakruok nyaka giko mar muma. Lakini gisani to en ya jawa. utumbolo ajawa mm. nidonje mondo mi iyud gimoro matin mm. but gisani dang' iwach ni ajawa chuli makoro idak maber ga jawa
pod adak adaka marach lakini ok sana sana manyalo koso kata gima chamo kaka ne ndalo cha mm. shwa adier adier mari natwenyero bwana inyalo bwana hata kono jopiny gini live bwana ok inyal lemo gi kech mano wach marach messages gi nego donjo ne jodolo kabisa iki ket ng'ato nulemo nulemo ichalo ng'ama nigi dhako to kaso ng'ama iso mani walemo lema ruoth oromo for what Bwana Kalemu kanyo weri bang' na wuoge jo lemo gi mang'eny. Wadhi mbele. Acha donje lemo. Adonje adonje ajawa the world ka. Ajawa ni koro wachwako ni kech eto no eto no en en e juo en en e juo ka. Gima nyiero. Mm, mm.
In ng'ene kala iwe achien. Gima nyiero iwe chien. iwacho ni ah, sani to pod idak adaka mana but ok kaka ne chon ok kaka ne in e lamo kabisa oh, ema duoki chien ya mm. ndalo mine lemone ne nindo nyaka kiny kech wacho ni sani to kinya nindo kiny jadolo ndalo moro pok idonjo cha seche moko nodhi adhiya motwo ma kiselemo ni tiko kana min tichwado nindo
Omari, Omari hapa ni ielewa maber. ayudi Koro wechana.
Okay. Gima nyalo nyiso jopiny kanyo eh. en ni ung'eyo life mar dhano. Mm. Koro kase kase wuoyo titiga mm. tieka kaka life mar ing'e ngima dhano. Yes. Eh.
okay, tuo mpolo. Yes.
adware ok apenji mang'eny ngene lamo kok wadwa ni wadwayore mang'eny mm. ok ikone ni to eh, ing'ama sani chon niluongi ni JJ mm. kata OJ wawacho che ni chon niluongi ni iwacho ni nyingi ma nyingi en ng'a Kevin Otieno okay koro wawacho ni chon niluongi ni KJ, KJ. Mm. kawuono be pod iluongi ni KJ manyiso mm. chon ni in Kevin Jalam mm. kawuono in Kevin Jawangla Jathum Kevin Jathum yes sawa koro Kevin Jathum Mano yaye Kevin Jalam. Gima penji mm. en ni to be Kevin Jalam ne nigi dhako to ka ne en go Kevin jathum to be koro nigo to kopo ni Kevin Jalam ne onge go to be Kevin jathum nigo Tie nyiri mang'eny ma koro ng'ika ne ng'ama nyako ng'ama nyako ng'ama nyako share this tag your friend idwa winjo kaka koro sani ma jalam ruka pap no ana kare nene kare watch okay okay awinjo eh, nene ji watch okay omari for sure asipanawe onge kod dhako to ok anyal explain reason mang'eny momiyo aonge gi dhako yes Giwacho weche kanyo kiluor. ah dong mana atieko kanyo dong orumo kamano godo okay omar nitiere stress ma omiyo aonge gi dhako ne an Eh. gi dhako Mm. but uh, onge gima lit ahinya ka jonyuol dhako nyako biro omo nyako iri ni ng'ama ochando to nyari oa e par jomoko pona kono gin ni pesa gi ma gin go jomoko dala gi kono gifan wago mondo wadag godo gi nyar gi ni maber kik chandre nikech ata chandora to biro yudo ng'ama chandore koro ing'e ni kanyo family no family mane nyalo bedo very nice joka jomoko rado gi jochan as jomoko konyo jochan mondo odag maber Mana wacho ni kamano mwatiekore. Koro ne gikoni nyargi ok nyar dak dalawa. Nikech ng'eni kidak ng'ato to ok igoye, ok itim ang'o, udak adaka iketo peace cha. To gima koro chando jonyuolne en ni jachan to eto oyie dak kodi mobi mogole gi thuon ma koro en be jonyuolne ka odhi gi pressure. Nogolo chunya ok e wach mar nyombo ma kata sani pod ok adwa nyako.

Otuom Polo.
E Facebook mare miluongo ni Otuom Polo, then nitiere account moro ma ndik ni King Kademba. Mm. Eh.
King Kademba. King Kademba no ema mano e nying monego bed natiyo godo e Wangla ka. Mm. To koro nying mar Otuom Polo cha odhi trend ma otamo fans na weyo. Mm. Koro ibiro ibiro loke. To ere kaka Otuom Polo ni nobiro ing'e ni Okay, nying mar Otuom Polo ni kaluwore ni ing'e jongware mm. gi Joksi. Yeah. Koro jongwaragi ka nalemonegi to ne gin gi changes moko. Mm. Sana sana gima chando jongwara ahinya en gwenyruok mar udi kaka jongwara ing'eyo. Yeah. Kose gine ne oko kocha kuduo kama to jam gi dhako kia ng'oto ka dhako weni koro bwana japolo dong' inya konya bwana. Mm. Takawe kamoro takonye to gima namoro gino ni kata konye to siri ne ma oparo ni lich no Mm. ok ochako owinj kamoro amora. Yeah. To chiegno bende yani ono noneno. Mm. koro ne gichaka chaka ni bwana ma otuom polo ma koro ok jalamo Mm, mm. ma koro tuom polo nikech bwana wan osetuomonwa polo Oh. wuondi Eh. omuywak kana mau customer pile pile bwana otuom polo koro tuom polo ne en jongwari mano chaka ne otuom Mm. polo to dhi ong'iyo mo trend ma koro kane adhi kata e facebook on facebook Mm. kan online ne otuo mpolo tuo mpolo tuo mpolo tuo mochuna nyinga mar kevo jakadongo cha mm. naloko kevo jakadongo naloko ni otuo mpolo naloko akaont naneno ni otuo mpolo koro naneno otuo mpolo kamano otuo mpolo mm.
to otuo mpolo pawa ni be pod in go minyalo lamo ne ng'ato nikech ing'e ni uh, gini en mich Koro okay, sama okay. sama in gi mich mar werni mm. ah midonje ajawani. Debed ni mar polo cha nodhi masani kopo ni eti ilemo ni ngati nyalo matuo mokube polo bor kori marani. You know, Omari bi
sani bi nyalo perform e kanisa. Okinyal. Okay,

I mean power no pok olal mm. ng'ene kimako ki microphone kama to ichaka chaka pako nyasaye tineno kaka kanisa chalo mm. kata otho kata en kanisa migoye mirembe to joling' aling' mm. tiwinjo ka nitiere change matiende ni talent ni cha emirito mondo ochiew talent mag joka mich mag joka mm. mm. koro iyudo ka pod anyalo perform e kanisa ma sawa bwana kata odok adoka performing mar bul mar mar joro mar mm. eh, eh oseronjo roya ore roya wanga oseronjo mm. olemo roya mm. mm. mano pod baburi cement eh, governance mabati nyororo ndiga gere eh, freya
ejo lamu wena yawa pole mago mana fans
Koro, Koro en pod en gima nitie. en gima ni kata mana power mar lemo Mm. mar timo hono Mm. nitie. Gima ketho gande mich en mana ni kakoro idonjo ni tiyo tiji cha Mm. to idhi ijwang'e. But an arito mich nano nikech an ema ang'e gima mich mar eh, roho kelo kuom. Mm. Dak roho kuoma no an ema ang'e part mokonya. Yeah. Ok okonya sama go thum, Mm. ok okonya sama adhi e yorena, Mhm. ok okonya sama apuro mm. nitiere time ma roho mar nyasaye konye ng'ato ka ng'ato but koro nikech arito michna no mm -hmm. nikech ji koro ng'e ni macha jawangla koro ok ng'ata ok wanya dhire ni dhi lemo na macha jawangla mm. lakini kitemo tiyudo ka pod ichanga changa aluonga luonga jawar mos kagima kwonga fulo ne richo na mondi kagima ok na fulo ne kagima kwonga fulo richo mm, iwuo gi Jehova ma nyis ruoth ni ma chwechni Nyasaye mm, an ng'e ni mobiro ira ni to kanyal konye in in ma chwechni misim ne ji achiel ariyo adek mondo okonye obiro ira ka nikech in mm. mm. iparo ni iparo ni ruoth ni baba iparo gima itimo ne lazaro to ruoth gowie nini to ma to ok lazaro koro to biro nikech yie ma noneno kitimo ne godo lazaro koro koro eh. en gimoro ma nyasaye wuoyoga wuoya mos mm. nyasaye en ng'ama winjo wach ok dhano nyalo kawi ni aro onge ro rumo ngaja go angla ke but gino to dak en mana ni kaki rito kata mana jalemo malemo malemo malemo mm. nitiere tabias ge moko manyalo miyo ro nok dak kuome ma kata koro lemo dhi gi ji mm. to gin jodolo jonabi moko makoro ketho nying jodolo nikech otimo gima koro ro ok okelo otimo mm. gima nosekopo kuom ro ka ro otimo kode mm. koro otimo gi pache Right. Yes.
To koro uh, jatich ruoth ma sani to ni Ohangla iluongo ni Otuom Polo mwenyewe. Yes. Uh, Ohangla ka to koro kata ibire to iyudo ka en field monjawore. En field ma ji wacho ni opong' gi chode, en field mumarigi ni miele miende maricho, en field mumarigi ni wache weche maricho kabisa. In ere kaka i manage mi maintain ro to jawa ajawa ajawa ajawa ka bi maintain kech ing'eni ajawa to oting'o ng'ato ng'ato nowacho ni oting'e roko nga- nga- ng'ato wacho ni niya walit na ka kong'o tudore gi chode Eh, eh. lit na ka kong'o miya kalo dhoda mane iluongo ni Wuoda Jeni.
mundi long lelo Wuoda Jeni jara jasako bondo. ine kaka kaka imanage mi maintain ro pod odong' adong'a kuomi To sianda be rundore arunda mbele ni. Kong'o be usa usa ma kendo samoro ichungo ni "Arr, waiter. Wait, yes. Ng'ato dwaro kong'o kacha. Yes, ma- mano timore. Mm. Okay, kikawo pachi iketo e sianda ma winjore mbele nino. Mhm. Roho ka akawa kore. Aha. Eh, Roho ka akawa kore ok ok oriti. to roho bende kata weyi to ok inyal nyisi ni osenoweyi ok ok oriti E, bang' ndalo moko manok ibiro winjo ni ka chieng' moro itemo kata lemo Mm. iwinjo gicha onge to ok awuondi ni, ni koro ni kago angla ni to kata kadhi nindo oda to ok alem nyaka Mm. lem nikech nyasaye ema timonwa magi Mm, Eh, koro nyaka sama ilemo nyaka Mhm. iwinj power ma nyasaye biro go kuomi sama ilemo mm, Eh, koro ka power no onge mhm, nyiso ni kare sama in ajawacha in iketo pachi e sianda mawinyore iketo Mm. pachi e kong'o mm, igombo kiang'o gika chalo kamano to johangla mosedhi mbele ma koro to idonjo ma chunyi gombo ni ibede machal gogi mm. jogi nigi mtoka jogi jomoko nigi sound gi mm. jogi nigi jopicha gi ma ka gidhi kumoro to chwado gi ma ra ra yes. ra mm -hmm. ei gik ma wachoga ang'o ma in go Okay.
Ah, duka duka ni eh, gine mano kata onge gimoro moro e miwacho. E gik e gik miwacho go endi antie gi sound system. E. But uh, ok uduong to ywak to ywak. Go ngene sound system tinde ji oketo ni macho pang bese saboro. ema gicha nding'ore marach mm. ing'e ni power amp magoyo bases ang'wen mm. makoni to power ma, ok nya goyo gi te power machielo ema nyaka go makoni ywak to giywak kuma chalre
ayudi koro ei system kanyo ang'e matut mm. nikech an ema nakwongo kelo system mar transistor e gweng'wa ji diere mane ji ne go ele gauja koro an ema nakwongo biro gi transistor mar auja moro ma to en koro noywak maler ma kama iyawe ne en koro ne ji penjo ni thumi ni to mobiro mokoro chak loso mag jwakaligi makoro donjo makoro tinde wanyiewo pv 4000 mm. eh, koso kanya morni ba iweya eh. but an kodi mm, to kitama gowe eh,
koro tinde ji nyiewo nyaka pv 4000 pv 200 iyudo ka ji koro gowo mamid PV 4000 ema inyalo go base to nyaka gibed mang'eny eka ginyalo go bases kata aboro kata apar gariyo kata 16 In- i- ne- i- i- iwinjo electronics kidogo nikech an- Si- deeply an- an to koro iweya deeply awinjo kuma kuma cd gi pv Ok, gi sbb gi si- si- ghc CD opogore gi PV Eh. power amp PV Oh, power.
Eminence kapa.
Ah. ah. Gika chalo koro mano speaker, speakers ma koro gigoyo. Eminence kapa.
Nyakora boge. Mm. Pod wan ka ede gi. Koro an gi an gi system.
Iwacho ni iwacho ni in gi. To gi gi instruments mag drum set, gi drum set to gi mm. keyboard achiel. Gi keyboard achiel. Koro kanyalo gombo keyboard ariyo to nyaka kwa. Okay. Maka ng'ato ok omiya tachiel ane mang' nabi go ang' ne Rebeka. Gini duoko ne mana penjo. Oh, sani in gi keyboard achiel. Mm. Ka dang' miyo moro wuog piny kaka jadolo odwa miyi keyboard machielo. Mm. In kaka jadolo de wach ang'o? Miyo ne wacho ni bwana mi adwa na miyi keyboard. But ok ni miya miya. Mm. Omi ka zimbi neno kaka itimo.
Chiene mwang'eyo. Eh. Asto mbele kocha mwakalo. E, e, e kalo ko.
Okay. Koro wacho ni ha. Kiboro tami. Mm. To kaze mi. Mm. Imbe ne kaka igona ero kamano. Iti mango ti jadolo to robo kido nothi. Gong bi onge ko. Wo. Awo yo. Awo. Wo na. Kibo na kaka.

Atitem ka gimi miyo guti no. Mondo anyisi kaka kawo keyboard. Erokamano. Erokamano.
Koro kisekawo ta- Nyasaye takoni ni yawa. Kik wiyi wil, Nyasaye ogwedhi. Koro mbuga jwang'o pek moyo tawi. Koro kisekawo to to kisekawo kik wiyi wil gi gima nokoni embe. Ah, donge okona ni mondo ambe koro ane kaka gone erokamano. Bas. Okoro erokamano ni ema miye koro. Ah, ah. Erokamano. Bwana wuo kiwi ang'o miwalo koda bwana? Donga donga ka otagone ni erokamano. Ah, ah. Nyasaye ogwedhi. Erokamano tiende ni ya.
Mm. Bwana kare kora neno kipanjo ni gini wakon maber. Miyo moro wacho no migi ni kasu chodoru kode.
Mari mano to koro be adhi konyo jowa ka kobiro ni mondo akonygi e yor lamo. Ah, kata kopo ni an gi shita moro be Nyasaye dhi winja. Par niya.
Hmm. Bang' kibodi bo chako singo ni gari. Koneno kaka koneno kaka miye gima dwaro no. Ochako singo ni gari. Kaso ochako koni niya. Dong Nairobi be ni kona ne kombo dak.
Omari dong ah, aduoki penjo aduoki duoko no dichiel to atiek. Eh. Omari please inbox me. An gi simu mar touch inbox me. Anyway. Mano dhi kawo. Jalemo osekawo. Jalemo. Mose biro inbox. Ah, ah, mani inbox me. Ma jalemo ne be koponi piano. Gima idwa ni utimi notimo ni extra ma in emige mine gari kod ok adhi nyiew ni gari kaw mara ne timre. Okay, eh, excuse me.
An jajawa. Jalemo mane miwewa. Ya Belinda nyar maro. Aluongo nyara maro Belinda mama. Shemeji beren. Ya mari wanyero tawe. Ukweli, ukweli. Aja jao, jalemo mare.
Mi wuoyo go. Eh, otuo mbula moro mera. Eh, awe mora bwana. Tahero joma wacho adieri. Yes, ah, fact, Eh.
fact nyako. Ineno wacho adieri no. Mm. Ing'eni ema nyalo miyo wakethore kodi. An awachoga pile pile ni o Nyamiyo chwanya kata chwanya. an aneno pile pile an akonoga ji pile pile ni ji wachoga ni o an keno ok adwaro mama ji wachoga interview an interview moro moro madhiye ka ng'ato penja penjo nakone nadwaro nikech an adhi Nairobi manyo pesa. Kopo ni ayudo miyo manyalo miya pesano, tema manyo. Sawa? Eh, Chak inyalo itamri chopo e manyo polo, pesano. inyalo chopo e polo miyo ni kare jiro nok richo. Hmm? Mm, ok ni ne ok richo Eh. polo kuno koro gi onge kucho wadongi kwabudu idadhi yudo chien kuno Ne, an bi akono ga pesa akono ga pesa pile ni pesa yo minyalo biro go bi bi eh bi pesa bi ka piano nyalo biro ne tuo mbolo jango ma mondo perform go bi piano bi bi hmm. eh ana se chandra mo kato but kopo ni inatagra inge ni in nyako ma onge kore kata man go tok dwa golo weri gi ngimana hmm. stay away from my life adwa ng'ama golo mayom maber kabisa adwa nawinj maber adwa nawinj maber in fact mane thum madhi golo next Na- nagolo wuoche gi sajio kode ni ai kode an an nawacho wacho tuom polo ni Biro goni baka. an adwaro an yani amanyo dayo mor nikech ye- nikech nikona niya ni jok madigo ema timore nade ema trit ga ji wer koro kasechaka golo gino kendo ni o- oyanyo mon ni de no nokawacho nadwaro dhako nawacho nadwa dayo yani ng'ama oseti menopause eh koro inga ma menore koda e mbui ni oti ango mi aluongo ji ni dayo kok idayo ya e ngima na na wach na dwa dayo i was very specific mm. gi gima na dwaro eh awach ni eh umere manyo dayo manyalo chulo na ot mm. te umere manyo nyako manyalo chulo na che che war ka ni go tuom polo right. dikaje cha indo subscribe mm. utumpolo wasegomba kande uh -huh. Uh, adwa ni koro ikone jopiny gi gimidongo minyalo wacho negi kapok wakole tof an aneno ka uh, ah, piny oselel okay, bang' ka nasebedo gi duoge lemo machak awe lemo ka duoga jawa the world ka mm. ajawa koro aduoge aduoge 2020 2021 kaba, e. kaba, kaba botho mm. koro ang'e nachak awito babwa cha nikech babwa cha nigeno nang'eny kuome mm -hmm. Koro kaba wacha bacha ka wito ma chaka neno shida saidi bang' to neno. Geno dwa rumo koro kabisa. Na dhi kagima koro dwa rumo ma koro zaidi. Ah, koro akoni donja jawa. Mm. Donja jawa kaka se donja jawa koro sani ng'eni ana jawa to wan dong' mana gi mama jadi. Ariyo.
Mm, bwana.
Koro e life na antiere gi mama wa kende, mm. babwa mm. nosenindo mm -hmm. gi tuo mar kansa. Eh, mos mos.
Oh, antiere gi owetena ariyo. Mm -hmm. Owetena ng'eny lakini monyuolwa godo gin ariyo. Mm.
Eh, Fadhe ne jadoho. Fadhe ne jadoho to but oh, Fred to koro wadgi babwa to but mane dala. Oh. Wajoka dongo. Oh. Uh, okay. Uh, koro brothers ga ng'eny but monyuolwa gin ariyo iluongo na boy. gokeyo mm. uh, ging'eny nitie odhiambo nitie ouma jogo thoth yeah. kiwinjo thumbego kawero giwinjo ni yuoro otenga bele yes otenga en omera maduong' embe nosenindo mos jaode modong' kanyo endi komarinas nyabiro mm. most welcome in brona
en gi pesa ok apano nyakosa chicha kuna nyama biro wuyo kore kono koro kadonjo were riambo ichandori madisa donjo kanyo ba okay but what ibi inbox ani wacho ni ambe andike sima tracha ambe inbox ah inbox
koro gisani ane industry mar wangla mm. mm, ago thum but uh, I respect all people. Mm. Bwana Kusakata okay, so No, you are you are just okay. I, I respect my friends. Mm. I respect my fans. Mm. So mostly I respect jok mo respect. Mm. Mm, but kati chaya to poda respect. Okay. Kaluwore gi industry mantie. Mm. Ngima ma da asedago. Yeah.
Chuna ni nyaka respect each and everyone. Yeah.
Uh,
Natimo nonro na matut eh, ang'a ma ok ohero weche madhi gi koko. Eh, mos lero ma gik iloso koda gi mos gi nyiero no nyiero go mari. Kaka kaka koro wanyiero.
Kata i approach gi gima rach bwana gino wabiro timo nikech i approach maber. Mm. Gi nyiero gi mo lakini kibiro no tuo mbolo mano dhi kondele bwana dhi report ka polisi e ma biro dhi gi koko kamano. Ero kamano koro an uh, mostly nahero ga base e bache mm. nahero ka base e bache nochwanya gi jomoko weg bago mm. koro ne ok mostly ok aheroga ahinya kapo ni ok an gi ng'ato e winjruok maber mm -hmm. monyalo timo kaka wawinjore mm. to onge tiende dhi Koro an inyalo manya e namba na ma 0704048175 tiyuda. Kiseyuda tipenja kaka idwa ni otim, kama idwa ni adhi a perform nie, gima omiyo idwara, gika chalo kamano. Koro. tich to watiyo mm. an gi jotuka mm -hmm. but uh, gin jotugo mane waketo godo winjruok ni sama tich onge tich onge ka tich nitie tich nitie okay.
koro nitie kaka atim, watimoga practice mm. samoro watimo practice live kamano mondo kik ng'ato wiye wil gi gima otimo Mm. Koro aja wuothoga an Kisumu samoro an Nairobi aparo ni nunena e Ramogi chieng' moro kane mm. wantiere gi Musika Band natero Olik osiepna mm. eh, but an bende very soon abi e Ramogi mm. wabiro chwade mar atari live Tamu Maesa.
Okay, live band wagoyo Okay. Kiwinjo kwa go live band to kendo koro chak mit moloyo recording. Mane gima thumbe ga godhiera go. Mm. Mm. Bwana Ibo luonge live band achiel. So, nya onjo ni moro kamoro kona kamoro kacha. Ni Kiki kon joge.
Okakon. Kon joge. Okakon gi. Mm.
Kiki waji. Ibiri ti bine chien kineno poster na online. Eh. Eh, YouTube anotuom polo. Mm -hmm. Instagram otuom polo. Mm -hmm. Facebook Account moro nitie no Tuom Polo. Nitie moro mar nitie ni King Kademba.
King Kademba. Koro King Kademba ni. Mm. E band. Mano en iluongo ni Kademba International Band. Uh, Tuom Polo with Kademba International Band. Mm. Agombo ni chieng' moro bed international mak mana ka un fans ga kochakore go mari Hello Mari. Anando gima omiyo asekele ka bwana. Ipande kile kile kanie tenie wuoyo kodi koka. Ine mawinji. Mm. Ine mawinji. Ko mano tang'ono. Mm.
Koro gi fans ga mamoko ku supporta mm. chieng' moro bede international band. Mm. Koro en mana uh, request ma ma, ma mos ni kuyie. Kiyie ni nyalo bedo fan mar Otuom Polo. Ok atamora ni mondo kik ibed fan mar ng'ama in no mm. nikech eh, En be en e an. Eh, kiyudo Fredija Kadonge e an, kiyudo Inda e an. An an ema jalamo. Mm. Ema jalamo yo mari nas. Mari nas e opondo sak. Mm. Eh, Te simi Kenya. Te simi Kenya. Ah, te sukari news. Kendo simi Kenya sukari news. Koro kifollow gigi ibiro yudo ka jathum ma wacho ni en jasik wadgi mm. mano jathum mofuwo ma pok owuok modhi otiyo oko pok odako pok othagore mm. e, kise thagori mineno kaka wan gi papa tiyo mari nas machalo kamago en ng'ama kuromo e, kata jathum mokia to ng'ato nyise na jathum mm. ose accept nobedo frere ne gima koro biro pogi gi ng'ani mm. en ni idwa timo tim moro manyalo miyo masira maki to mm. biro miyo iluongo nyinge no marigi ne mote motere yeah. koro kiwuotho gi jothum wadu beda beda beda beda ng'at ma ma, ma, ma mpole idhi adhiagi kaka ji dhi we bukore ni koro in ichak iwuog gi pachi moro mopogore gi mar jothum right.
omiyo koro kiwinjori jothum aparo ni messages gi endi donjonu maler un jothum un mcs gi fa- our fans wa Mm. mm. and then ka isebedo ka in fan Mm. bed abeda fan we bukori ni ibedo fan mar dhi temo dhi dhi temo kuma kuma fredi goche achacha ni fredi kere ka to bende gima giwero onge jok magonegi gik moko magonegi mamit koro wan omielo mana bit idhi kuno mar duogo lando fredi Koso Koso madhi nidhi- miel Fred. Mm. Fans wabed uru joma beyo Eh, tafadhali. fans. Wabed uru joma beyo. We bukori ni dhi kuma Otuom Polo we goche. Mm. Tikono Otuom Polo to wer ndi. To jokoro players ge. Players ge ma koro. Go chuodho.
We dhi lando gino. In ka isebiro miel. tiek miel dog iywe chieng' ma ng'at ng'at machielo chieng' miwinjo ka ema jalamo gocho mm. dhi adhiya ok ni kisedhi goduogo ni ema jalamo liya liya gima owero onge kogi jok joma odipo gini ema konye konye nade to in pok ibedo e industry no gima ing'eyo keyboard onge gima ing'eyo ngengo onge giming'eyo jawa onge microphone komiyi iwuo kod weng'ia chetho to dhogi nyalo moko ma kata wer kama ichung'no nyalo tami inyalo tetni maluya maki nyaka siendoni
nika koro wuo awuoyo
koro in kidhi ni dhi miel hmm? dhi miel Mm. Winjo ka sama achako kacha na kuni an kana dhi ka basement na miel. Mm. Gima to aneno miel ok na miel ni mondo ginena ok amiel negi e stage. Amiel e fan an fan amiel. But miel no omiyo sani koro jangoma. Omiyo koro sani jangoma nitiere kata gimoro ma uh, loading sound city studio gima nyien. Mm. Nokanyal wacho sani okanya kata ngeko. Nyakwara Muge, waduoko ni erokamano ahinya i ng'at mono ni kanyono endo kendo wadwa kawo thuolo ni endi mondo akoni ni idhi kajeche YouTube mar Otuom Polo yes. i subscribe idhi e gik mowacho ni go te i follow e Facebook gi kumoro amora an mawuoyo kodu ne pile ka pile makelo ni chenro ni iluonga ni MC Omari Nash dhako ngudi ne gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi Omari chieno jamone mbele mm. wan chiene mwaneno mbele mwayoko umari the truth matter agoni erokamano e ng'at mondo ni kanyono endo obeduru kendo next saturday sama chalo kama kuma chalo kama but ki ng'at mopogore